Yes, uh, murebe wa Rubirizi News Center webale kuba nogenda omu maiso notuforowinga uh, omu kutu gwaitu gwa YouTube esaaha egi uh, turi hanuya kandi omu studio zaitu eza Rubirizi News Center TV wasiba kurungi uh, gyebareyo wasiba nokora orunaku rw'erizooba nomanya ngu programu yaitu egi Nibagyeta akameeza ninga shi aha katebe. Nibwo turikuba nitucondoreza enshonga nyingi, tugambira enshonga nyingi ezitari zimwe na zimwe ezirikukwata omu ihanga Uganda hamwe na n'omu byanga ebindi ebyetoreire obudistrict hamwe na n'ebicweka bitari bimwe na bimwe. Orunaku rw'eri izooba niiza na n'omu k'engufu, omuntu w'amaani, owaasiba otatsiba, amagara gaawe, yeyanzure abariyo nibakureeba. Amaziina nka buriijo ni Bizimana Daniel kandi chairman wa Nyakiyanja obundi omurundi nkagambirizi wa DKF. Nkagambirizi w'ekitongore kya DKF Foundation. Ok bitu muraara muta aba DKF Foundation? DKF Foundation ni. Na n'omureebi ayezeho esaaha egi nari kumanya bimwe. Omureebi nkamutoosha. Oyo ngye nanaayera ta. neetambura gye. Eky'okubanza, omuramwa gwaitu nainga shi nk'akabonero aku turikutamburiraho n'okureeba ngu twahika aha muntu wa buriijo
yaatumanya, twamumanya, yaamanya ebigyendererwa byaitu ahabw'okuba ekigyendererwa ekikuru n'okureeba ngu twatagetinga abantu boona aba bunyaruguru kureeba ngu baagira obuheereza ahu birikwetaagisa kandi twabwitsyayo omu muringo ogw'okukwatiraho kuyamba.
Mutaahi wangye amaziina nibanyeta Kiri Ramadhan. Puroguramu nibagyeta Akatebe okucondooza ensonga zitari zimwe na zimwe kandi ezi okaba kuteekamu sente. N'aba DKF Foundation nibakuteekamu sente okureeba nitubaitsaho ensonga nk'ezi zoona. Twineyo na n'ab'ekitongore kya Land Star. Land Star nibasangwa omu tauni kanso ya Kyamunga. Kandi nibakugira nti waaba nooyenda kuba noogyera omu maisho n'okumanya ebeeyi y'eitaka nainga shi okumanya oburungi oburi omuri eitaka ryawe, nibaasa kuba noogira omugisha kuba nooriteeza ekyapa omanye valiyo eri omu itaka. Nooyenda kwombeka ekyombeko ky'amaani, nibabaasa kuba nibakukorera pulaani. Boona nibakugira nti bahikiirire kandi obwire nibumara waaba nooba nootunga ebintu bingi. Reka tutandikire ahanuya Tubuuze Omukungufu Omukuru Bizimana Daniel atugambira enshonga ku ziriyo nizitambura omu ihanga. Twinemu enshonga nyingi. Aha runaku rwa nyamwazo ba Omukuru aba fdc, aba DP, aba Nup nana ebindi ebibiina ninda nrm eriyo nebateeza omutwe. Batakira nokugira ngu baze kwegaita nari nrm. Baaze kukuteesa.
Eky'okubanza, ebi ebibiina ebi waagamba, turi omu nkora ya multi-party, omu nkora y'ebibiina by'obutegyeki omu ihanga omu, ahari buri mitendera.
Kwonka ekirikukira kureebwa munonga, neeba eri Paramenti. Paramenti ni n'eibagiro rikuru ry'ebiragiro. Kwonka omwo nihateekwa kuba harimu emitendera nk'oku erikutambura. Arikukurira Hawusi egyo naaba ari Sipiika. Abarikurataho neeba eri Paramenti ari Komishoni na baamemba abandi. nka Leader of Opposition, Commissioners na ba Chief Whip nabandi kwonka ekikuru munonga mukuru wa Parliament naba ari Sipiika waabo. So Sipiika naruga omu kibiina ki? Egyo niyo hati kozi. Sipiika naruga omu kibiina ekiri kwebembera eihanga ekya National Resistance Movement. Yes.
Now,
Okuteerwa omutwe oku waanogyezaho kumanyisa, tinkumanyisa, waanogyezaho kuteerwa omutwe mu muringo ki? Baruha eshaaha egyo nibakwata omuganda aga nti bakwata bikutuka mm. bakwata bikutuka mm. nibareba nomanya izooba uh, uh, omwebembezi akagira ngu bagende baze kuteesa kwonka mm. ekitongore kya nopu eh, ekibiina kya nopu kyagira ngu titukwasa kuzayo kwonka tintureeba ngu bamwe eh, bariyo nibagira ngu aa ah,

takaayange kuteesa. Wakyetegyereza? Any pestocks zoona ezaakubaasa kubaho ngu hati habeho kuteesa, tuhika ahari eki eki turikwetaaga twena, ogwo nawe yaagiire kukorera abantu. Kwonka we kugamba, waamureetera eki ky'okugira ngu muteese mugire enshonga ei mwahikaho, akaboyikotinga naaba naaronda ebye na n'okukora amahurire eki barikweta kurya sho One, Okweraga. okweraga eky'okubanza nup nangwa n'obu waakugaita ebibiina by'obutegyeki byona ah, bikiri ahansi aha kurugiirira waaba nooreeba enamba ya baamemba ba paalamenti ba nrm so n'obu waakuruga omu ishengyero tikikuzibira ishengyero kusigara nirigyenda omu maisho niriteesa ahabw'okuba Namba, constitutionally, ehikire. Mbwenu abo abo abukwekyanga kwedema ngu batakaheruka omu parliament. Okwekyanga, nyowe ninkyenda ku wastinga time. Bayekyangire enshonga ehikire nituba nitugireeba. Nk'enshonga eri omu diiro eri owa honorable Obed Bwana nkayabaire nagamba simanyi bakakwata abantu baitu bari omu bihome, ba honorable Segirinya, Sewanyana na nabandi. abaijwire obubi aha bwire obutegyeki yaba kugira ngu tuze aha meeza n'omwebembezi w'eihanga tuteese ogu nigwo kuba guri omuhanda oguhikire ahabw'okuba eihanga eri ku yatwateera akaruuru ryine ou ryakwatsiibwe mukama waryo omwebembezi waryo era kurugiirira omu kiragiro tukaza omu karuuru abantu baingi okaba nobareeba ebigombe byona byareeta kwonka finally chairman wa electoral commission haine ou yarangiriire hmm. ou yarangiriire aine mandate y'okwebembera eihanga eri emyaka etaano so ogwo omuntu waine enteesa zoona ezirikugira ngu hariho ba prisoners bari oku so nibenda kutunga justice wotateesize nawe noba noshusha nk'omuntu ari aha itaka eryine ekyapa kwonka iwe otaineho bwananyini so nikiba nikimanyisa ngu mwaba mutehikire omukulembezi weihanga omukulembezi weihanga after kuruga omu karuuru nana okuswayaringa constitutionally kikaba nikimanyisa ngu yaza yayebembera abantu boona abamuhagiire nabataramuhagiire so mwine okwikirizana ebyobutakanya bwanyu bibe bugombe ebyo nimubanza mwabita aharubaju muze omunteeseganya ezemirembe Haaba hariho abakusaasirwa basaasirwe, haaba hariho abakuvunaanwa bavunaanwe omu biragiro. Mbwenu ekintu kirugeyo. Kwonka mwagira ngu nikyo timukukyenda, hati yoona nooyenda ki? Yoona nooyenda ki? Tokwenda kuteesa, tokwenda nooyenda kwekaragaasa, solution neha? Hati niho turikureebera obundi naarugayo amaani agandi. Waaza kureeta obuvuyo ahakuba abantu bari omu ky'okukora, tibakuza kwikiriza buvuyo, bizinesi z'abantu kuzishiisha nana ebindi. Omuhanda gw'okuteesa nigwo gukumara byona. Oba mwateeseza hi? Kandi Purezidenti w'eihanga aine mandeeti ngu mwaza kuteeseza ahantu hoona nangwa n'owu arikuharonda for security reasons. Nimubaasa kuza omu State House, nimubaasa kuza omu State House eya Nakasero nainga ahu yaabeeta hoona. Nimubaasa kuza Kyankwanzi, mbwenu eishaaza eryo. N'obu arikuba ari rumu n'omwanya ogutebekanisiibwe guri ogw'okumwetorooreraho nka emicaagi. Reero imwe nk'abagyenyi abarikwenda kuhurira ebi aine okuhika n'okuhika, n'omwakwenda kureetamu abandi bantu bakuru kuteesa aha nshonga egyo. Kwonka Purezidenti naatsigara ari Head of State.
Omwebembezi nk'oku yaatugambira, Purezidenti, His Excellency Purezidenti Yoweri Museveni niwe arikutsigara ari Commander in Chief w'eihanga Uganda. Omwebembezi w'ekibiina kya Nup ari aheeru oine nk'oku wabimuhuriireho ariyo naasaba ariyo naasaba Amerika ebaase kwija kunuuya kugira ngu ariyo naasaba abajungu baije omu Uganda baakwate aha nshonga ezi arikugamba ngu baakwate aha nshonga z'omwebembezi w'eihanga ezi arikukora ezitahikire. Eky'okubanza ngyenda ngu mubanze mukimanye abatuhurikiize ngu eihanga Uganda riine independence kuruga rukumi rwenda nkaaga n'ebiri nibwo twaruga omu bategyeki b'amatwari mbwenu kutamburira aha ntore. Mu kwetongora mbwenu. Now, na America ei arikusaba eine independence yaayo eyahisya emyaka magana abiri plus. So, tokuragiira ihanga purezidenti w'eihanga erindi kwija kukumarira ebizibu era nk'omwebembezi wa nuubu hoona nana aba nuubu nana abandi abo bari stake holders b'eihanga eri nibo basemereire kuronda emihanda nk'oku ihanga riratambure twena kutari kugira ngu nitwine abu turikusaba obwire bw'okutiiza obwo tukabweihamu rukumi mwenda nkaaga n'ebiri okwihaho nk'abaheeru. nibabaasa kuhurira nitubaasa kubeeyambisa nka banywani baitu. Kwonka tikubeeyambisa kwija kuragiira. Nitubeeyambisa nka banywani baitu emibazi zoona ngu at least kyayetaagisa enteekateeka z'okuteesa bazizemu omu mutima omurungi nainga shi bazifandinge ahabw'okuba nooreeba eby'esente nabyo bigumire kwonka tibakaaragiira omwebembezi w'eihanga. By the way president wa America Bo Jordan na president Yoweri Museveni Tibuhaburwa aha rureengo rw'ensi yoona boona bari aha rwanka emwe y'obwa president oyihireho nibahura emyanya ei barikwebembera nana abantu ekishisha kyabo
ahabw'okuba boona His boona niba his excellence head of state boona nibaraara omu state house z'amahanga gaabo so tihariho ntaaniso eri aho onyine kurungi ku yaaba ntaaniso eriho ngu nibabaasa kuhaburana nk'omuntu waamweyambisa kugira ngu agire eki yaakuhabura aha kuburyo ebintu nk'oku birikutambura.
Okay turiyo nitugyenda omu maisho nitutwara ngu n'ensonga. eziri omu ihanga Uganda nana bimwe omu bibiina oku obwire nibutambura omu maisho. Twagaruka omu district ya Rubirizi turiyo nitureeba ngu specially ka ka tukwate aha ntebe egi eyo eyo ey'omugyenzi Mukama Ruhanga amuhe ekihumuro kirungi Honourable Gumesiza Joseph nitureeba ngu Tiwakunda kugyenda omu maisho nari okora ngu kuteera akaruuru ninga shi kugyenda omu maisho. Iyo kiri nokikwataho, nokigambaho ki? Nawe egyo enshonga ei Na- na- N'abamu omu runaku ruri abamwe a- eminyeeto yarugayo yatandikana n'okwekarakaasa okugira ngu babaase kuba nibarugayo kandi egyo enshonga bariyo nibagikwasa ki? Ya Paso niyo ntebe ya kataano. One of them, aha nshonga egyo nyowe nindeeba ngu arikuteerwa omutwe naguteerwa busha. Eky'okubanza entebe ku erikumara kuba vacancy, Ekirikufoora vakansi entebe ni kintu ki? N'ebintu nka bibiri bikuru nainga shi bishatu. Eky'okubanza, waaraba omu elekishoni bakakuha ababira, kooti neebaasa kugira ngu entebe etsigare eri vakansi. Ekyakabiri, waashanga otabukire nk'omutwe, dokita bakapuruuvinga ngu ogwo muntu atabukire omutwe, egyo entebe neeba vakansi nainga omuntu yaafa. so hati ekiriho omuntu akakora ki omuntu akafwa so n'omurimo gwa sipiika wa kanso ya disiturikiti ya rubirizi mm. kuhandiikira electo commission body mm. ngu twine vacancy seat twine entebe etarimu ki muntu mm. rero electo commission ekatandika ekata omurimo gwayo omu nkora nk'okuta omu mahurire aha mwanya ogwe, nk'okutaho ebiro ebi baratandika kukora okucekinga regisita, nk'oku barateho n'oku barateera akaruuru entebe ekaijurizibwa. Ekikureka omuntu nayekarakaasa tinkukireeba oyihireho ebiro by'okuhandiikira Electoral Commission byaba bihweireyo. bahunamire. Kandi byaba bitakahweireyo, bategyereze, kanso neekimanya ngu nibaraakinga memba omwe ayaafiire, ekintu nikiza kutereera. Ensonga nk'ezi baaba nibazihurikiza, nitwija nk'aha tukazibashoboora. Nubwo ekarakasa tukukubayo, ahakuba omuntu naaba naamanya orugyendo oru arikuza kukwata bakahika ahari ekyo. Amakuru gakyo ngu tibakubimanya, ninga shi tibakumanya emitinda ya Ruhanga. Ee, tikugira ngu tibakubimanya, naturally, okwihaho tibakufayo kubikuratira n'okubyetegyereza. Obunafu buri nkayi? Obunafu buri omu pabulisiti ya disiturikiti ahabw'okuba disiturikiti esemeriire kuba eine PRO waayo kushoboorora abantu ahi baahika ahari nshonga egyo. Aho nikireetera abantu baguma batebeekaine, baategyereza kandi. Electoral Commission, District Council yo etagihandiikiire tekuforowinga aa ahabw'okuba neeba by the way yoona eyeforetingi kandi omu biragiro tekukimanya. N'obu yaakukimanya ngu omuntu akafa kandi baamuziika because ebya gavumenti nibikorera aha Aha bujurizi, aha bujurizi oburi omu buhandiiki, n'obu baakuzayo bakaziika, ekyo naatakwenda kukimanya ahabw'okuba naaba naateegyereza okumugambira omu buhandiiki.
Ok, turiyo nitugyenda omu maisho n'okukwata aha nshonga zitari zimwe na zimwe turi aha kameeza. Mbwenu twareeba ngu Obwo nafu buri aha publicity ninga shi communication ya district. Okugira omu misiri okureebeka ahakuba ori kiti komisoni taine bizibu. Taine bizibu. Baaba batamugambiire takuza kumanya ekikugyeneka omu maiso. Twine omukuru Bizimana Daniel muke nkufu omu politics, political show. Ogu n'omuzibu kandi nimba nimwesiga ningira ngu omuri Rwa Rubiju News Centre, Naniiwe noobaasa kuba nookomentinga aho otugambire kandi ogire na n'eki waakubaasa kuba nooteesaho tureebe ku turabaasa kuba nitugyenda omu maisho. Puroguraamu egi n'erikuba neetambura mpora omu maisho mpora mpora tuze kuba kuteekamu sente n'aba DKF. Ekitongore ekirikuyamba omuntu w'ahansi kandi ekitongore ekishazamu kwija omu disiturikiti ya Rubirizi okukwatiraho ogwo weena aine oburemeezi hamwe n'okureebeka ngu kyareetaho entunguuka omu disiturikiti ya Rubirizi ahabw'okuba bo nibakorera okuporomotinga health na n'okuporomotinga education. hamwe na n'obuhereza obu abantu bakwetaaga. Otakarugaho turiyo nitugyenda omu maiso. Turiyo nituza kureeba Daniel Bizimana turi omu nshonga y'okwenda kuhembera. Iwe eky'okora eky'okora ngu ekisiime kuba nikikorwa omu district ya Rubirizi ahakuba niho harimu emihondano nyingi. Abembezi tibakukwatagana. Bibeehazamu eby'eminyeeto manya entebe nk'oku waaruga kukisoborra. Harimu abantu baitu nka buri kiro abagaiga batarikwikirizangana, nyowe nanka obu naamureeba tinkwenda kukimanya. Nikyo, ni buhabuzi ki obu orikubaheereza? One, obuhabuzi bw'okubanza, twine abeebembezi b'emiringo mingi. Twine aba kuruga ahari district chairperson kuhika ahansi aha LC1, egyo ni local government. Twine ba legislators, ba memba ba palamenti twine na ba kirinju ba disiturikiti egi so onu ka- omu miringo mingi twine aba- abakozi ba gavumenti abarikubaasa kuhabura aha nshonga kyonka eki kyona nikikorwa abebembezi boona baba nibakorera hamwe as a team ahabw'okuba tukaba nitureeba ba legislators oba nowa katerera oba nowa kunu arikugira ngu omuntu ka yafiire please district mwine entekateka ki abakita akaba aretire kukora ki kwekarakasa tureba na district neyanukura neha position yayo aha nshonga egyo kwonka hati okuhunama nikiba nikimanyisa ngu politically hakirimu okwebaganisa omu muringo obazaho obu omuntu aija maybe yaaba atariho nikituhwera yaaba ataizire nituza kufuna nituba tutarigye so hati osanga harimu okusika omugwa kwonka abantu baaba barikwo baine cooperation nikiba nikimanyisa ngu n'ebi byona bakaabaire baabishobooroire abaine interest y'okuza omu ntebe egyo nainga abarikwenda kureeba ngu ekintu ekyo nakyo kyahwa.
Ok, turiyo nitumariira naakubuuza akabuuzo kamwe. Yes. Tiri kumwe, hoona oze akangarukamu kwonka obu nkukimanya ngu.

Mama, ati, Nitwenda kumanya ku Taahikyaro Ephraim Kamuntu, okwisana na mwebembezi ogw'esaha egi ariho, MP, aya- ayabasa kugira ngu yatwaza kurungi eminyago ninga si yagyebembera gye n'omu. Now, eky'okubanza,
ninza kubanza nakutemera omu bantu abebembeire Obunyaruguru. Hati nyowe Ephraim Kamuntu tinkumubara ahakuba isiisi twamara kubesharaho, tukeesigarira nk'eisaza tukebemberwa former chief justice Hon Robert Katureebe niwe yabandize kuba memba wa parliament wa Bunyaruguru yakora omu ministry nyingi akabaho minister wa regional corporation yaba minister wa trade yaba minister wa health yabaho na minister wa justice kandi ari attorney general yarugayo okwe yaba supreme court judge yahindura naaba chief justice kwonka omu harugaho hazaho honorable Twaribireho yakora ebi yakozire hazaho honorable Gaudi yakora ebi yakozire hazaho honorable Cadet yakora ebi yakozire hazaho honorable John still on currently MP kwonka abo boona buri muntu akakora eki yabire asemeriire kukora but aha kibuzo kyawe ekihango Honourable Bart Katureebe, noogira eba egi etegye kuza kufuuka hospital e Lugazi niwe yaagireetsire aha ari State Minister wa Health. By then akaba naakora na Honourable Dokita Makumbi. Niwe yaba ari. Full minister but katureebe tarombekyera health center fo egyo yonka akombeka irwariro rya kyenzaza yayombeka irwariro rya katunguru na nebindi omwoga gwe na hati nitukireeba omukuriro katunguru bariyo baine irwariro kyenzaza baine irwariro hati eri irwariro politician eribakugamba kufuura hospital niwe yasigireho foundation niwe ya- by the way niwe- ahabw'okuba tukaba tutaine na theatre bakaba nibasemereza kyamuhunga ninga ncwanga ninga mbarara ryarwana munonga ryatureetera eirwariro kwonka okuba nohurira abantu nibagamba pa omu public ogira oti abantu tibakugoberera history ahabw'okuba nohurira atukoreire eki like that kwonka Taine ekyakozire. buri muntu weena arikusibira rugazi akazaara, akatunga obuzaanza be nainga bakamwongyerayo abe naamanya ngu Ow'ekitiinisa Bud Katureebe niwe yaataireho omusingye ogwe. Niwe yaareetsire Ahabw'okuba egyo na mibazi. Building Stone waazaho kuruga rukumi rwenda kyenda na mwenda ekatongozebwa Alhaj Moses Kigongo. Kwonka ekirikureetera ebizibu abantu nibaruga aha history baza omu individual, baza omu kurwana politics, baza omu kurwana ebindi but, Ka tureebe, Niwe yaakozire omurimo muhango, reero nari abandi abu naakugambira bakakora ebi baabaire bashemereire kukora baagumizamu. Ahakuba tiwaaba nooreeba nka Honarebo Gaudi, ekintu ky'amashanyarazi kikamwetorooreraho munonga yaagareeta. Waaba nooreeba Honarebo Twareebireho akacuusa orurimi Orunyankore ku twaba abanyaruguru abari constitutional. Waaba nooreeba Honarebo Benjamin, by the way nimpa, nintaana. nekyokugira ngu omuntu yaba memba wa parliament baguma nibagira ngu akozire busha tokuza mwisengero at least okurahira kwo kwonka nikufoora ngu hati wasitamu mm. nora hati nkomu irwaro harimu ebitanda mm. eh, nibibereho by donated by uh, benjamin cadet nebindi ebyo nabyo akabireta mm. eh, wana oreba nona rebo john nawe ukwayizire za seed school zakoraki ziza so ninta konka but katurebe is the mental Niwe eyatwihire mbwenu kutwebembera
nituhweza
nituhweza ebintu byatambura ministries yazizamu by the way akakora ebisanja akakoma kandi akarugamu aine good record Ka tureebe, tarabaire bite? Mbwenu tibaramusingire mu karuuru as a political failure? No. Ka tureebe, akarugamu in 2001. Abaasigaire baizire nibahanisana omu kusingasingana, ogu bamusinga aki ayenda, bamusinga. Kwonka ebyo tutwire nabyo obunyaruguru. Kwonka ka tureebe, aha kibuuzo eki waanimbuuza nikyo naayetororaho munonga. Ka tureebe. Akatwanura ebijuma kandi omu bwire obwo kandi buri generation eine obwire bwayo eine n'ebirikwija hati tukaba nituraguza kyamuhunga tukaba nituraguza ishaka tihaine ahu wabiire noza ati itwe nitwemaririra busa nawe ari ahakuba na Kampala nerifaringa nobu wakuba ori murago nibakurifaringa Nairobi nibakurifaringa Ntinda nibakurifaringa nkahi hoona tihaine irwariro eritakora refaro. Kwonka wareeba omuntu bamwiha aha bakamutwara Kyamunga ninga KIU otakagira ngu turemirwe aha nikirugiirira nindwara ki? Nomutwara na Mbarara aha region nabo bamurifaringa. Nari okine ekikwetagisa.
Eeh nari okine ekikwetagisa.
So Owekitiinisa Honourable Bart Katureebe kandi former Chief Justice wa Uganda omurimo akagukora nkoku gwabaire gusemereire. Manya buri muntu nakora ekintu omu bwire bwakyo. Eeh.
Okay Honourable Owekitiinisa But ka tureebe Magunda. Uyo musaija agira ngu eki wakoze ni kihango. Ngira na abamwe abakumanya history nibabimanya. Yes. Ekwihaho abo abato abatakumanya history. Nyowe ndi muto kubanga hati so far nyine emyaka makumi ana n'ebiri. Kwonka waba nogoberera, waba ensonga eri omwanyu, tokugigubuusa amaisho. Ezo minisitule nobaasa nokweta omuntu w'emyaka nkaaga aremwe kuzikutematemera. Tikugira ngu naaremwa ngu taku abamwe tibakufayo. Ebyo ebintu ebi yaakozire byona omuntu takaabiforowinga abamwe tibakufayo. Kwonka waaba nookunda buri muntu eki aizire naakora n'abo boona ku abibaaho nari bugabo naakworeka byona ebizire nibakwata. Nikimanyisa ngu kunkuronda omu mwebembezi mukuratiirira. hati sikufa turi omu foundation ndiyo ninkuratirira ebintu bya patron witu omwami david katurebe ninkuratirira kimwe ahari kimwe ahabwokuba nigwo murimo gwangye kunkuraba omu bantu bambuuza ngu ahabwokuba nyowe nyine eh, ndi aha task mpango nka publicity mbambuuza eki mbambuuza eki mbambuuza eki mbambuuza eki kandi ebi byona Harimu n'ebi barikutubeeherera, harimu n'amazima. Kwonka foundation yaaba neeza kukura, naho harimu n'abarikugirwanisa, naho harimu n'abarikugisiima ebyayo. Abo abantu boona nimuba nimubeetaaga. Omuri ekyo kugira ngu nimuza kuhurira eki ogu, muhurire ekiriya, reero mwitunge omubazi gw'ebyo. Hati nka patron, eki ndikumumanyaho Mwami David, tarikubaasa kugamba ekintu eki ataraakore.
tutakubaasa kukoraga
nabo nabasa kuba nkaba david is a david david aine omutwe gwe hmm. nabandi ate buri nkokuriza omu studio yaha hmm. niza n'omutwe gwange nagira ebi nasobya batakabiteeka foundation nibiba biri ebyangye nk'omuntu. So David omutwe gwe, enkora ye, emitwarize ye, n'omuntu atakwenda agamba ekigambo kikoma omu muhanda. Takunda challenges ezi barikumutekaho. By the way. Naareebire abantu. Kwonka nokiiriza ngu David n'omunyaruguru wenyini ahabw'enshonga? Nokimanya ngu tureebire abantu abakukira kutuura n'abajungu omu America, Canada, abandi otebe ba Australia n'abandi. N'obu yakwija omu noona orunyaguru rwamwebire rumweba. Na na Kampala.
Aha muntu naza Kampala emyezi mukaaga wamubuuza akoramuki omu Ruganda. Wamusanga Kampala akuteeka omu Ruganda. Omwana wanyu guronyigura. yagyenda n'omu takisi naba takwenda kumanya nka david is a real munyaruguru ahabwokuba naya nagamba ningira owiiza omu kamureba turi aha finals za found- eh, za Eh, za DKF, DKF, mm. tournament Mm. nankatiina kureeba ngu omuntu notuura n'abantu nkaabo ba abeera mbanda kwonka tokucuusa ki orurimi turikuterebusuka so ati mwaba mwine abantu nkaabo nimuba nimumanya ngu mwine abantu benyini abari aha kinyusi mm. eh, so mwagira ngu twakuteeka aha rugoba oruteebi onyine nimuba nimumanya ngu ye eh, omusija niwe mm. mwayetegyereza so ebintu nk'ebyo nibyo turikwenda so boona abebembezi bona kutematembera enyuma bakakora ogwabo kabe ba lc 5 bakabega mm. bagoba tiine omwebembezi arikukora akakora busha bitu endiijo nituza kutandika kuguma nitugamba aha mwebembezi aha ndiijo oku okubaize nibakora Kasita Bizimana akora research atugambire ebyafaayo nanka akakora eki yakora eki yakora eki tureebe nana ekyokureeberaho kye niki eki tukubaasa kuba nitumwegyeraho. Ningira ngu Bizimana nasiibura abantu Turugana. Eeh nka buriijo nasiibura abantu abatuhurikiize ba b'eishaza ryaitu rya Bunyaruguru na district yoona ya Rubirizi at large n'abowangye Nyakiyanzi omuri Ryeru kandi ninyendeza abantu boona kureeba ngu ni ba member. ba DFK Founda ba David Catherley Foundation kugira ngu twataahamu twaba ba memba kandi twagikunda ahabw'okuba ebijuma nookimanya ekigambo ebijuma nituza kukwana ebijuma birikumara buri muntu weena ayeshanga ari omu Foundation nomu aha Foundation Kakye edakiika nk'emwe noreeba ngu twine obubiina bw'ebokisi, twine za niigiina, twine za sako. Ogu n'omukago muhango kwonka okuza omu aha sande waaza omu kabokisi bakuhora, waaza omu sako bakuhora, waaza omu niigiina bakubungira. Hati twena ku turikuba turi omu foundation as a member abantu ba Bunyaruguru ekindi nituba nitwenda ki? nituba nitwenda ki? Mwine paturoni waanyu arikugira ati, Ekyateganisa ni kiiha? Arikusheeshamu aine baakagaabirizi itwe turikwongyeramu giya. Turikwongyeramu omurimo.
Yes, because abantu nibeenda Ekibazo kuheereza. kugyenda omu maisho. Eh. Eh. Ok, omurembe wa Rubirizi News Centre kandi puroguraamu ni Akameeza ninga shi gyete Akatebe. Tuba tushutamire aha tukugyenda tukureba enshonga zitari zimwe na zimwe omu politics, tukwata ensonda na n'ensonda aha muntu aha mbiizo. Ijuka nababira ebigambo kandi ijuka ahabwokutekamu sente naba DK Foundation aha twine na naba Rand Star otakarugaho poroguramu kiro nizigyenda omu maiso na sigaro nikye Ramadhan.